Şu wagt asyl bapbap edip näme bilersiň? Bu fusulan asyllar ýüzüne ala bir kitaby taharet näçe pasyl öli? We takriri makasidihime şu etrimiň maksatlaryny karar bermekden gani ýuwalala. Aha. Ýan maksatlar diýen mesaillerni diýdi. Furugan peraglar bolan halynda we usulan asyllar bolan halynda ala bir asyl ýetýä usul hakdan soňam perag getirýän, al getirýän şeýleler. Näwagtdan hiç gani bolala?

Beýle muslymyny musulmanlaryň arasynda tapylýar, çak ýok olarda. Mahala bel bag ýok. Göne bagy galyp bolýança ola şertmi? Aa, olar gani boldular. Bagyň galyp bolmakly tapylýança. Bagy galyp bolýança. Ala immeti dini din imamlary de. Ala din imamlary de.

Mürda sählen tor, mürda sondan alyýet ägit. Adyr mürda kitap alda bar, bu mümkin ä. Başga kitap hewre şerh kändir ha. Takyr rahat rahatly, Molla Ahmet. Hewre şerh kändir, dörtä şerh bar, ustany bar ol hewre bile ägitmedik bolsa. Ha, hewre gowy gowy şerhleri bardyr ha. Şerh gowy, şerh gowy. Wagtyň kändir, goýber. Ha.

Baghylardan nahat ýaş dagy? Baghy diýen indi bir mugaddym ýa musulman patyşanyň aleýhine turýan adamlar-da. Baghy diýen zulum-da. Zalymlaryň din ymamlaryna galyp bolýan söz alymlar diýdi. Şumy? Din ymamlaryna Başga aýtýan. Hulubaý, Hulubaý Apbasyň ýyl zamanynda-da bolupdyr. Hatda Kurana mahluk diýip aýtmaýaň diýip birtopar adamlar öldürip durlar biçäreleri. Emma Bahydan fitneden Murat Hezret Osmanyň alaýhyna adamlar çykmak mümkin ýokdur.

Ýetmiş iki fyrka döräpdir. Peygamber salam ümmaty ýetmiş üç ta, meýletin meýle ýetmiş ikisi otda diýýärdi. Ana olaryň raýlary muhtalyf. Her raýsy bir alamyň hakynda bir zat diýýärler. Hadys, aýry hadys düşdüňmi? Wal meýli meýletmek zahir bolýança ilel bidag bidatlardan ýaňa.

Fitwa diýenler bir ylymdan soraýan adama jogap bermeklikde. Ondan soň başga näme? Wakaatlar köpelýänçe hadysalar, hadysalar köpelýänçe diýdi. Oruç oruç tutmak köpelýänçe ileri ulama ulamalardan ýa fil muhimmat muhim meselelerde. Onuň şu zatlar bolan zamanynda feştagalu biz alymlar ulamalar meşgul boldular. Düşdükmi? ýagny ähli kelam bolan alymlar meşhur boldular. Bin nazar nazar etmek bilen, düşdükmi? Nazar diýeni bir öz bilen bir ylym ýa galaberdi zan talap edilýän fikirge nazar diýýär.

Öz aýtýan zadyňy delil kaýym etme. Ol iştihady wen iştihat bilen meşgul bolanlar. Hala iştihat diýen bir aýatlarda, hadyslarda bir haýy bolan hökümleri çykarmak. Düşdükmi hawa? İştihat diýen nime? Ýok. Ýani bir hökm şer'ini talap etmeklikde özüňde bar takaty goýmak, sarf etmek. Gudratyň sarp etmek. Wal istinbat diýeni şo. Istinbat diýeni aýatlerde, hadyslarda hapy bolan hökümleri çykarmak. We temhidil kawaid gaýdalary goýmak bilen meşgul boldy. Wal usul asyllary goýmak bilen meşgul boldylar. Düşdükmi? We tertibil ebwab we ne baplary tertiplemek bilen wal fusul fasyllary. We teksiril mesail we meseleleri köpeltmek bilen bil edilleti öz delilleri bilen bolan halynda meseleler. Meseleler. Şol köpeltmek bilen meşgul boldy. we irady şübhi, göni şübheleri getirmek bilen, ejgo we täze jogaplary bilen üň getirmeklik. O tarapyň mekni okaýan delilini şübhe diýerler, onuň jogaby bilen getirmek bilen meşgul bolarlar. We ta'ýinul ewza wezglary goýtdan ta'ýin etmek bilen ala asyl diýen näme, fykh diýen näme, ol istilah istilahlary, ala meseleni,